First family yemuZimbabwe inova mhuri yekwaMnangagwa yopomerwa mhosva yekuda kugadzira dynasty yekwaMnangagwa muno muZimbabwe izvo zvofananidzwa nevanotarisa sekunge zvakangofanana nezvaida kuitwa naVaMugabe panguva yavo. Mashoko aya abva pavhidhiyo ratenderera mumastreets esocial media ranga richitaurwa naVaPatrick Chinamasa uyewo pakuonekwa kwaAmai Auxillia Mnangagwa vari muPolitburo meeting yakaitwa nezuro kumuzinda weZanu PF kuHarare. Ndinokuchingamidzai pano paShuviro TV uye ndinokutendai kwese kwese kwamungadai muchibata chivhitivhiti chedu muri. Ndinokutendai nerutsigiro rwenyu uye subscribaiwo kuchannel kwedu, kusheya mavhidhiyo edu uye kukomenta mucomment section maonero enyu panyaya dzatinenge tichitaura. Topinda munhau dzedu zvizere. Vaongorori vanoona nezvematongerwo enyika voti mhuri yekwaMnangagwa inenge iri kuda kuedza kugadzira dynasty hwatingati hutongo hwemhuri imwe chete muno muZimbabwe. Izvi zviri kubva pazvinhu zviviri zvinoti chekutanga Amai Auxillia Mnangagwa vakaonekwa vari mumeeting yePolitburo yeZanu-PF nezuro. Izvi zvinhu zvisiri zvinhu zvinotarisirwa nekuda kwekuti mukadzi wemutungamiri wenyika hapana panombonzi anofanirwa kunge ari muPolitburo reparty nyango zvake ari mukadzi wemutungamiri wenyika nekuti Politburo ndiyo the highest decision making body muparty. Vanotaura ava vanoti kuveko kwaMai Mnangagwa kuPolitburo kunongoratidza kuti mhuri yekwaMnangagwa inokwanisa kuita zvainoda panguva yayada uyewo vamwe vaiti amai vange variko nenyaya yekuti vaida kubheka kuti mwana wavo Shaun Mnangagwa ange ari pamazita anotaurika pakuzova purezidendi munguva inotevera. Chimwe chikonzero chaita kuti vanhu vati Mhuri yekwaMnangagwa iri kuda kugadzira dynasty, mashoko akataurwa naVaPatrick Chinamasa muinterview yavakaita nenhepfenyuro yeredhiyo inonzi ZeeFM Stereo. Vachitaura painterview iyi, VaChinamasa vakabvunzwa nezvemashoko avainge vakambotaura mugore ra 2024 apo vakataura mashoko ekuti hurumende yeZimbabwe ichaedza kukwidza materms aPresident kuti asvike pa 3 izvozvi Constitution inoti President wega wega anofanira kutonga kwematerm maviri saka mugore ra 2024 VaChinamasa vachi addresser vanhu vakataura mashoko ekuti Zanu PF ichazoedza kuwedzera materm aya kuti aite 3 zvinova zvakasiyana nezvaakuitwa mazuva ano neConstitutional Amendment Bill number 3 iyo iri kuda kuedza kuwedzera two years pamusoro peterm yagara iripo. Saka vachibvunzwa vaChinamasa kuti vakanga vasina here ruzivo rwakakwana uye kuti sei vakataura information yati siyanei nezvaakuitika mazuva ano, vakapindura vakati pavakataura mashoko aya muna 2024 vaifungidzira kuti VaMnangagwa vaida kuitirwa term yechi-three iyo yavaizosiira panzira muna 2030 vachizosiira mumwewo vatevedzeri wavo kuti vatonge vasina kuziva kuti sandizvo zvainge zvakarongwa naVaMnangagwa havana kana tarisiro yekuzosiira mumwe wevatevedzeri wavo kuti vatonge izvo zvobva zvapa mubvunzo wokuti kana vasiri kuda kusiira mumwe wevatevedzeri wavo saka ndiani wavari kuda kusiira Vanoongorora nevanotarisa nezvematongerwo enyika vari kufungidzira kuti VaMnangagwa kusada kusiira kwavari kuita vatevedzeri vavo inhaurwa yekuti vari kuda kusiira mumwe wevana vavo anova Shawn Mnangagwa kana kuti Emmerson Junior Mnangagwa zvinogona kunge zviri izvo zvakakonzeresa kuti va Promo che mwana wavo muchiuto kubva parengi yepazasi achienda parengi yepamusoro yaava mazuva ano. Uyewo, kusada kusiira mumwe vatevedzeri wavo kunongoratidza kuti makakatanwa ari mubato rinotonga anyanya zvisingaite zvekuti hapana kana mumwe ari kutruster mumwe. Nhau iyi inhau iri kudeveloper uye zvese zvatiri kutaura zviri alleged ticharamba tichikupai information tichikupai tichikudzivisai kuti zvava papi asi vanotarisa nevanoteerera vari kuona sekunge mhuri yekamunangagwa iri kuda kuedza kugadzira dynasty muno muzimbabwe zvinova zvimwe chete zvaida kuedza kuitwa navamugabe apo vaida kusiira mukadzi wavo amai grace mugabe kuti vatonge nyika pavaizenge vabva Ndiyo nhau yatanga takakubatirai tinokutendai chaizvo nekuona pano pa Shuwiro TV bayai notification bell ne button ra kan subscribe kuti nhau dzedu dzikurumidze kusvika kwamuri.